a khensa ku va mpfula channel ya matimba hi manoni maluleki youtube channel kumbe mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana um ku na mhaka liya ya swinwiwa leswiya swa swikotela or swinwiwa leswiya swa ti-can ku nga va ku ri byala or ku ri na muneti or ku ri ti-juice teti hi ti xavaku ivi loko hi ti xava hi fika hi ti vekela ka xigwitsirisi ivi xi titimela ivi hi kota ku tinwela. kumbe swin'wanyana hi fika hi swi xava kwalano ivi hi tinwela kwalano van'wanyana hi mikisa sweswi hi mikisaka hi swona van'wanyana hi ti dyela na makhekhe na swilo swo hambanahambana vanhu va ka hina ku na vanhu vo tala they scare or va chava ku mi byela mhaka leyi se mi nge mina ni mi byela ni pfa ni mi lumanyana ndleve kun'wana va herile maxaka kun'wanyana va hela vanhu kun'wanyana hi mhaka leyi A ni stop vanhu ku va va nwa byalwa lebyiya or va nwa tinamuneti tetiya hi ku swilo leswiwani malembe na malembe mazanazana ya malembe lama nga hundza loko ku tumbuluxiwa swilo leswiwani ha ha nwa na sweswi na mina na nwa a ni chavi ku nwa na vanyingi va nwa a va chavi ku nwa. But ku na vanhu van'wanyana va na vuloyi swi vitaneni vuloyi bya na nhlekani van'wanyana i vuloyi lebyiya bya na vusiku van'wanyana i vuloyi lebyiya byo byi vona hi un'wana na un'wana munhu a nga chavi a fika a xava byalwa lebyiya or swinamuneti tetiya a fika a virisa hi mati yo hisa ivi loko a virisa hi mati yo hisa ivi wena loko i fika eku ndhawini kumbe mi ti tshamele hikwalaho ka ku ti tshameriwa kona ku hungasiwaka munhu a tiyela na cooler box loko i fika a fika a hlawula xona xi koti koti xexi a nga xi virisa hi mati yo vila i vi endlela a ku teka i nwa ivi loko i nwa kasi yini laya ku na poison yo karhi lava nga dyondza sayense va tiva ku ti sayense va swi tiva swilo leswi ni vulavulaka hi swona poison leyi nga ta va yi ri laha ndzeni ka xikotela laha ndzeni yi ta salela laha ndzeni lahaya ivi wena i teka i nwa. Ende loko i nwa byalwa lebyiya i nge twi na nchumu wena ku ku na something laya or loko i nwa cold drink liya i nge twi na nchumu ku ku na something kumbe loko i nwa cold juice liya i to vona hi loko ka masiku yo karhi ku famba ka masiku i sungula ku hlanganahlangana ivi i sungula ku vabya ivi va ku yisa ka madokodela va ya teka tingati e madokodela va ku hayi hi vona swin'wanyana lahawani a swi tshamisekanga ma ni twisisa ivi va yisa tingati lab ivi va kuma ku hayi i nge poison ya xi xo karhi ma vona nkama loyi va nga busy no secha secha ivi i hundza emisaveni ma ni twisa ivi va ku hayi i dlaye hi poison ivi va nga swi tivi no i poison ya yini ma ni twisisa loko ti-result ti vuye ivi va kota ku swi kuma ku hayi va ri i dlaye hi poison ku virisiwe byalwa byo karhi or cold drink yo karhi leyi tshamaka exikoteleni va n'wi nyika a nwa. ma ni twisa van'wanyana a swi va tekeli na tiawara to karhi van'wanyana a swi va tekeli masiku yo karhi swi ya hi ngati hi miri ya munhu ku miri wu react-a njhani se leswiya mi va careful loko mi fika ka vanhu lavaya or mi fika ka valala lava mi zondhaku va fika va mi nyika swo sweswiya swinwiwa sweswiya swi nga swi koteleni ivi wena i teka i nwa that's why mi twa van'wanyana vakhalabye loko i fiki emutini va fika va ku nyika byalwa byo karhi or va ku nyika na mbuneto or va ku nyika ti va ku i nge hi susa vuloyi ma ni twisisa loko va susa vuloyi lebyiya va endlela yini na ku ku komba ku hayi a hi nge ku dlayi i wa ngati a hi nge ku dlayi i munghana wa mina a hi nge ku dlayi i chomi ya mina or i makhelwani wa mina ma ni twisisa so vo tala vanhu mi kuma ku sweswiwani masiku ya lama hi nga ku hanyeni i twa va ku hayi. va ri i dlaye hi slow poison hayi i ye ka swimanimani a fika a n'wi nyika swakudya ivi mi kuma ku kwele a nga nyikiwa kona swakudya a swi ngheneleli na timhaka ta swakudya ini i poison liya ni yi vulaka liya ni nge vanhu va mona va teka swikotela va virisa hi mati yo vila ivi va teka va hi nyika hi nwa va lava ku ta hi dlaya. ma ni twisisa hi ku swilo leswiya a swi a swi a a swi van'wanyana swi ya hi miri that's why ni swi vurisaka hi swona miri ya vanhu ku yi react njhani van'wanyana swi nga ku dlaya sweswi van'wanyana ndzhaku ka masiku mo karhi van'wanyana a ndzhaku ka tin'hweti to karhi ivi loko se u kuma ku se swi kumile ivi se ku endla yi chayile ya chaya.